Wang weng, lawono ti TV o weng inyo radio weng ma ladit lobo ti loko nyo miyo address aye lok kom two me Ebola. A, gina dok amaro aye ni ladit lobo miyo highlights kom jami weng dano ma giti ki lworo ni o a, two ni ti ka kobo nyo o kono Kampala kono o Jinja, a, mm, different. Ministers bene gubedo kenyo me miyo confirmation nyo clarification weng kit a two ni kato kwede, transmitting nining, number pa dano ma oto tye kwene, ki dong ma pire tek oloko olok kom ngo? Yat agwera me Vaccine. Ebola ma tye waco ni wa a ki kwe? Ki UK ki America.
Aneno message pa ladit lobo. In fact kan atye ka miyo tamma my comment would be on the last part ma iwaco ni. Ni pol kare ni inge ladit lobo bedo calo tye ki scientific knowledge moni nyo background moni. Ka obino miyo details ma in dok you can't dispute be dok pe iromo wa medo gimo keken. Lacen lacen ineno statistics ki figures ma en obolo ni wenge oketo tye kenyo. Gin ma pire tek aye ni, owacci Ebola pe tye two mo ma nongo romo loyo Uganda. Pien me acel, the doctors are very prepared me lweny i kom two eni. Meno lok ka ladit lobo, kit atye ka quoting en kwede, pien ki ineno i vision kaka eni, it's a very very big quote ma owaco ni, Ebola is treatable, nothing is impossible that is if cases are reported early the country's medical workers have the capacity to treat and control the virus dong me me me dok cen i lok pa ladit lobo ni man nyuto that shows you how prepared kite daktari gitye a- atera kwede me tic i kom gin mo keken ento kadi bene kop meno omedde anyim kun waco ni i, i yelle pa daktari me nene kityeko two Ebola Lobo Uganda, cabit manyen kibicako temo gine vaccin ma kibikonyo ki Oxford University, en kite iwaco ni a ki UK ni. UK ki America.
Ki America. I think that is one step towards ending the problem. Yeah, yeah. Pien dong two two weng matye ka bino ni kitye ka nene kinongo gi ngo? Kinongo yat gi o, onyo kinongo agwera gi o.

Gin mukene ma oloko aye obedo ka cimo wang dano ma daktari waci ni gubedo i kin contact with jo ma nongo gunongo infection nyo guto. Tutwalle ngat moni acel ma loko owinye i kin piny ni obedo ka lwi cito i ot yat ka mukene o kunu nyutte ki nying mapat, miyo contact mapat wek pe kilub kore. Ladit lobo owaco ni lakodi dano ma kumeno myero gujuk lakodi tic eno pien tic eno ni nongo exposing dano mukene jo ma in biwoto kedgi ni daktar mere biloko kedgi ni pien nongo tracing yo ni pat But but that that's the guy who came and finally died from Kirudu. from Kirudu Yes.
i waco ni inge lok ma ladit lobo owaco dok oyumo iya poro ki leb munu ni you see computers nowadays Talk to themselves Computer dok yang loko doki Wa ile ngat obino waco nyinge mapat i ot yat pien ongeyo ka iwaco nyinge acel i computer romo lok i kingi ci iwaco nyinge o so waco lok eno ni peya tek mada ni dano ma gingweco pien in pe iromo ngweco ka Ebola dong onongi. Dok gin mutimme marac aye ni inge ni once once the contacts are misalocated inongo ni two bene poke Ento ineno gin ma ma dano bedo ki lworo keny pol kare winy ki waco ki containing nyo ki yubo quarantine centers ni nongo ki mite ki jwik kit a nongo two romo kobo kwede ento nye eni oa olwiyo ki oyat actually i kin jo mukwongo ma nino mo ocako loke bole waco moni olwiyo ocito i ward dano wong oringo ki oyat wa lutwo wong oringo en nongo oringo ki lutwo en aye okelo the first scenario me beefing up security Onongo kare dok olwiyo ocito i yat mukene. Two odiyo ki kun oringo. In dong inen ka ma en ocako iye ki two. A ki kunnu obino oto wa i Kampala, in Cirudu. Ka nongo two-nu tye ka spreading ada, Emma, nongo romo kelo twon peko madit it dano. Because contact points ma en obedo ka wekone-ni, Yes. what is the problem? Ma, ma, i, i, Ma dong, kare ma en oto ma kipimo, ma kiwaco suspected case, kicito kipimo ki nongo ada oto ki ngo? Ebola. Ebola. Kineno nying ma dong kinongo i kom karatac ma kinongo i kome ni, Nying apat. En aye latwo mulwi ki kwe. Ki kun kaka en oyaro timo ngo? Nying Ocoyo apat. nying mukene. En ada ineno ni en there's a problem. Why would somebody behave like Yes. that? En aye ladit Lubega.
Oloko iye matek tutwal ni ka inongo two me Ebola, konya wene peke, konya miyo wrong information pe. Mi information maber pien En aye itye ka konyo dano ma i ngeti, itye ka konyo daktari ma gubitiyo i komi. Pire tek mada ni imi information me atir. Ki bene oloko ilok kom traditional healers, waromo lwongogi ni ajwaka. Lunye ajaa. Traditional healers ni kombeddi pe dong cawa me konyo dano. Dano ma guringo ma gubino bota ni ee otweye bola tye miya yat kong dong iwek dano ma kumeno obedi. Pien en in bene itye ka exposing yourself to Ebola pien in maybe treating ngat ki ki yat ajani moni bene pe obikonyo so pire tek mada ni dano owek ringo ka cito bot traditional healers nyo ajwaka me nongo yat ma gang. Ento ma ineno ba, two wek dong onya wek omedde nongo dong kidok bot ajwaka. Ingeyo gin oweko ladit lobo loko koma ni Ladit lobo waco ni, Kare ma two ojonyo pud obino abina, dano weng ringo bota jwako, Ooh, kirogo ngati na, ooh, ngati kono gin ango? Eh? Now, those false mythical uh, thinking, lok ma tye ada, adane bene pe, kono bene gopane bene pe, tye mere dyer kenyo ni, in icito kunu ni Ebola ka in imato lwet yat mo ni gwok icang. Ento ngat a romo wacce ma tye atir, it's not scientifically proven. Ene bedo calo myth, ni pe tye ada bene pe tye lok gopa. Itye mere kenyu wa en ngat ami yaki bene ngeyo atir gwok tiyo gwok pe tiyo ento wek ka atim ngo wek ka atem while he can control diarrhea pe romo controlling how your digi- the whole system is ngo Yes, yes. is functioning i a romo mwonyo gin mo keken ki nini dano ka igi tye ka mwoti mo ini aa ka ii tye ka mwoti ma inongo ni ii tye ka mol cet imat ngo eh, ma kiyubo Aloe vera. aloe vera ki kidi moni ma kiyubo ki gin ki capati mokoni kilwongo ni ngo Ngano.

Pyem dano ma kunu, wabedo ki dako mo acel mo en aye cano lakodi gin mo aye keken. Dano cito gangi dano opong kome aye. Until later on ma kicako disagreeing kwede, oweko ladit lobo te wacce ni, Ajwaka pe romo cango two macalo Ebola. These are viruses. Pien in ajwaka ma ibitye ka konyo ngat ene bene ibinongo two me Ebola. Ki bene gin mukene mulokke iye lok i lok kom gin wot. Inongo ni itye ki lanyut nyo symptoms ma nyutte ka maleng ni itye ki Ebola, aona, wii bare, A temperature ni lamal, mukene bene icako ngok. Symptoms me Ebola eni pe iring ki i wi bodaboda nyo i taxi pien dano mob otingo in ni weng ni tye ka exposing gin to two Ebola so myero inene ol iwor. Wiye wiye ne manoka eno ma ladit lobo oloko i lok kom me Ebola ento ma pire teke ni pia o i Kampala dano pe obed ki lworo madit ki bene vaccine yara gwera tye ki bene dano omedde ki gwokke. Atamo ni madit mo aromo wacone ki kenyo aye jo ma tye ki cene matitino tino they can continue reading more about the Ebola, Uganda gets Ebola vaccine, Yes, i- we have a full story and this is our sister paper. Pe waromo kwano jami weng ma tye iye nyo wawaciwu ento ka iromo nongone pud iromo medde ki medo ngec matir ma lubbe ki lok ma ladit lobo loko ki dong bene jami mukene mapat pat makato in the New Vision.